omwancho omorigereria o Gusii Voice, igo ngokwaregania ase enchera ya bene, eh, erinde nkomanyia igoro y'echannel eye twachakire enyia. ya Gusii Voice. Nche ritang'ani nkorokwa MC Dudus. MC Dudus nori oyomo obeire kagokora ase echannel ya Inka TV ase egeka egetambe. Twakorire emegano emenge. Kwabeire oibo ogosira okonene aye buna omorigereria ase engaki entambe. Mbuya mono ase eng'encho yokombwatia ase egeka. Inka TV narueto ase eng'encho ye chisababu ibere isato, naende Inka TV nero ndatebe ng'a nere echannel enyibori, na nigo na nanache ekina ki'ogokora evidio eye na gokomanyia ng'a naruete Inka TV, naende inche tinteti goteba ng'a nase obobe, korende nase eng'encho y'obomanyi na experience keria naeteire. Yagerire bono ng'a tiga nsoe ase echaneli enyia, eyio erabe ey'obwasioku, eratware oboitongo na oboene bw'ekerengo kia igoro. Ekiagera indeed, aye buna omorigereria, kwabeire oiba ogosira okonene ase emegano twabeire togokora, especially ase emegano eria. ebwate human interest. Bono iga echaneli eye enyia ya Gusii Voice nigo erache koba buna neriogi riomogusii eyio ebwateranetie ekaunti ya Kisii, ekaunti ya Nyamira na mogusii onde bwensi oria orabe. Ime na isiko y'ense ya Kenya nonye na orogongo rwa Gusii. Anene mono mbakere mbuya mono sana. Abagusii abwo bare abakenya bare isiko ya Kenya. Ase eng'encho mwabeire abwo ogosiira okonene ase emegano twabeire togokora ase egeka egetambe especially eyio inche MC Dudus nabeire nkoba bosio bw'ekamera gokora ase eng'encho y'okoenekia ng'a ngokonya tore abanto baito, kende engeri yasarekire mono. Nabo bono togochaka buya, naende tokiine totache engasi, estepu eyemo, eya kabere, eya gatato goika naende toike igoro. Ekerenge ekenene nkeri ng'aki? Mbwasio ki toratware? Mboe naki toratware? Ng'aki toregenana ng'ana? Egento inche nare gocha gosaba nkeri ng'a naende totware obwegenwa boria boria. Inka TV togakora nere ase engaki entambe, lakini buna omonto onde bwensi ogokora egento naboo oko oko okorengereria kwao na ogokagera kwao koraonchoke kobe buna otarengerereti. Ekio nkeri koba omwari bw'obogima. Nabo naende okoirana Gochaka ase enchera y'abeene. Inka TV ekaba buna emada. Bono nabo ngoaka okoaeri rasmi rero na goteba ng'a twachakire echaneri enyia kegima. Tari inche bweka, ne etimu eyio torabe togosirana ase enchera y'abeene, eri koene king'a echaneri eye ngokora ere buya, na gokonya abanto baito. Ntobe consistent ase okobeka emegano eria eganerie eyio erabe human interest stories, ntokore emegano y'obochenu gose health stories, ntobe tokorigereria siasa, political stories, naboigo ntorigererie nonya ne chigosori, sports, ase eng'encho y'okogania ki ng'a aye buna omorigereria nkonyorora oboaita bw'abene. Korwa ase emegani eye torabe togokora mbuya mono ase engencho ore omorigereria omwegenwa. Bono iga twachakire esabari, egento naroche kogosaba omwanchwa omorigereria nkeri ng'a ogende origererie abwo abwo ase echaneli yao onsi, elinki nere aroro, onyare koba gokoshare naende onyare koba gokolike, osubscribe obe ememba. erinde ekero twabeka omogano onde bwensi onyare koba gokwerorera. Nabo eratoke twachire ekenyoro kiao, nabo eratoke twachire ang'e nekenyoro kiao, nabo eratoke twakorire omogano bw'omosani oo, nario naye oramanye, erinde twensi into- toko- tonyare koba togokonyana ase enchera ya bene kegima. Ase ebiro buna ebi, inche buna MC Dudus, nerure boikeranu, eri kwene ki ng'a. ngokoretera tore emegano yonsi eyio erabe kegokorekana korwa chinsemo ao ao chi'orongo rwa gusii ime y'ense yaito ya Kenya nonye n'isiko y'ense koreng'ana nokonyara gwaito gose okorambari gwaito buna koraike. Tosiire ase enchera ya bene ase ogosubscribe, okolike naboigo ogoshare emegano eria toranyare koba tokobeka. Abwo abwo nabo okorigereria naende ase ekengere kere kona iga. Aye like, subscribe, kaba ememba, erinde ekero tokobeka omogano onde bwensi, nari naye okwenyora kore ime, tobwaterane buna omogusii, tosuke bosio. Iga ase rituko ria rero, naakire bye bye ase Inka TV, natebire karibu sana. Na welcome Gusii voice. Oyo no mwana omoke. Nimonyete omorigereria aye buna omonto. Nabo oratware omogoko omonene sana ekero oraibore omwana oo ochake korera buya ase enchera ya bene na komotatera akine kobua buna ekero erabe komogokera omwana bw'omoamate. Na omogokera nomwanche, naki ntokomwancha buna ekero oranche oyoo oria kwaiboire. Inka tibi mbuya mono kwa malezi mema. Bono twasoire ase echannel yaito ya Gusii Voice ase torabe togokora emegano ase enchera ya bene kegima. Ng'anchire nkwareganie buna MC Dudus togende amo naye goika omoerio. Mwanche omotegereri. nomwanchi omorigereria, ase ebiro bitabe ebitambe, mineti goteba ng'a bwango iga, ntochake gokoretera emegano ase enchera ya bene kegima, ntobinyie ebinyoro goeta goeta, ntosengekie ase engencho y'okomanya ng'a inki kegendererete, baria toranyore babwate okwenyara ogoke, baria bare etoke babwate emechando, ntobasiore na kobareta erinde twensi amo tobarore. Ase toranyare kobakonya, tobakonye ase enchera y'abeene na ey'obwegenwa. Konya oyomino karoche natebe mbuya mono naye nosesenigwe. Karibu sana Gusii Voice nkorokwa MC Dudus.